Fatima afaan maal haala duratti duratti hin jaalatu jechuudha. Taa'anii daawwanni hin jaalatu dubbachuu. Akkana guutuu. wabarakaatu. Daawwattootaa fi hordoftoota dagaa shoo jalatti argamtan raga biraankii ajaa'ibaati isinii qabannee dhiyaanne biraankiin sun maali yoo jettanii na gaafattan Biraankiin arraa ta ajaa'ibaa ta boombii dhooftu Abdunaasir laaqana naa godhii jee waan na bilbileef jecha immoo laaqana goonee jirra sanumaafuu arraa. Dalaynillee Abdunaasiriif kan nu yaana. Inni laaqii Dawwalee bilqisaa irratti ammaan tana osuma nuti as jirru nutillee diraamaa takka takka dalagannee jennee dhufnee as. Akkasumas inni nu quban qabu. Quban qabu qoonqoo godii na eegii jeeni dadhabeetiin dalagaa irraa dhufe qoonqoo godii jaayiza godii na eegi jeeni laakiin nuti qoonqoo san dabneeti goonee jirra qoonqoon godhamtee taa'u jirti qopheessinee waa hunda goonee keenyati waan takka takka hanga inni dhufutti daleeynaa jennee asitti as baanee as jirra piraanki tana ammoo piraanki ajaa'ibate ammoo piraanki tun eenyuuf kan nama deemtu na jettan abdinaasirumaaf. Nama biraa tokko dalaguu yaala isumaaf dalaguu yaala. Moo yoo nuun jee laaqana hin goone hin goone abdunaasir nuti diraamaa maruu jirra. Laaqana hin Eh, goone laaqana jennaan hin goone laakiin jiru. immoo laaqanni Isillee maal godhamee jechuun jaayisa ta'ee teess- taa'u jira. Waan inni Keessummaan hunduu dhuftee fi- jirtu sana dhiiseetiin laaqana godhaa eeguma hanguma isaan deegisee isaan deemaniin godhatteeti taa'u jirra waa mammaru jirra saniif hin dhaqqabne abduraasir akkam jettaa waan inni jawwalumaan barraa walumaan hubannaa hanga dhumaan nufaana tura.

Piraank tanaaf jira siree Ani gabaabduu keessaa mul'atu tanaaf moggannaa gaddii balu.
Eelaan asumaanuu anilleen kanumaan waa'ee piraanki tana quba qabuun piraankicha kana kanumaan quba qabuun dhugaa see haareetti piraanki se'anii fi waan ajaa'ibaa isinitti ta'u jarri gara harkaan nu harkaan jijjiirreere achumaan irraanfadhee piraanki ta'ee kanaafuu hordoftoota kabajamtoota Megaa Show

Akkanaadhaan illee abdiin qaba. Kalaas haara boodaas gammachuu jira. Gammachiisnee jira. Daawwattoota kiyya mana keessanis dhufaniitu mana aarsanii haadhi rakkoon qabu. Egaa isiniif jaanii dalaganumaa balaan hin jirtu. Ammoo ani dhugaa na fakkaate yeroo duraa maaliif itti bilbileetiin bilkiisaa beelaana jiraarra xiqqoo dalagaatti ammaas lamada waan hin deebuu deemuuf xiqqoo nyaadheetiin xiqqoo hanqasa haalamaa gachiisaa nyaata qopheessii jeetiin itti bilbile. Isiin hogguun dhufe hin jiru. Ani yeroo duraan aarre hin godhu maal hogguu isin jettee waan hedduu qaraateen natti dhaga'ame. Suma hawwisuuf. Dhawullee hin barbaanne ammoo na aarsitee na keessaa Harki bitti. kun uumaa naan qabu ilaala akkatti hin qabu. Alaaf fideen asirraa qaba. Harki kun uumaa qabu didee. Na aarsiteeti akkasitti eh, natti dhaga'ame. Abdurrahman ati islaamni guddoo sana hin dhawumaaf kaate jira.
Dhawumaaf ka'ee jira.
Ani amma amma waan lama natti taate wanni hin dhawuu ka'eef. Ayyee. Tokkoffaa yaadaan ani ittiin madde isin lafa kaa'u

Rabbi namaan alhamdulillah jeenya harkadha samitti ol qabu. Ah, Inshallah walumaanuu haaliitti yaas ah, to- maal jettaan ah, Obsaatu.
jaalatamtoota kiyyaas eh, isin hundii keessanuu gaa akkana irraa aartan duraan waan beekan laakiin ammoo garaanii miti kan hin dhahee akkasumatti dhiifama naa godha komantii keessa kafna goote ah, akkasuma inshallah. Inshallah akkas inshallah gaa akkasumattuu eh, obboleeyyan kiyya kunilleen yuutuubiila isaanii haaraya sabiskiraayib laak godhuu hin hin dagatinaa gonkumaa isinin jaa bira dhaabbadhaa Namaa wal jajjabeessaa jajjabeessaa. inshallah nutumaa wal guddisaa guddisaa isinin jenna inshallah Akkasumatti illee isaas akka obsa nuti eh, sanatti yuutuubii qabnaa Oromoon keenya bal'oo. obsaa tuubiidha eh, isin jennaa tuubii Jennaa tuubii. eh, balloo tuubii Balloo shawii isiin Munaa kadiir. Munaa kadiir jaamti. Isaan hundaa'u gaa bira dhaabbataa isin hin jenna guddisaa inshaallah bakka nuun geessanii bakka nu oliin gaa isin hin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.